Bon bonochi bonochi bon bini den nos programa let's talk awe un programa basta interesante un programa ku ta bai hasi hende hopi konsiente. hopi con mi por bisa cu ta duna nan e fe pa sigui move pasobra nos tin un tema awe cu ta hopi hopi interesante tema kiri ta un tema cu hopi hende ta bai para ketu riba ce ta bisa fe ta move montaña danki na mi amiga Noca ta busca e titulo pa e programa awe. Ban tene testimonio bibu di dos hende fuerte i balente uní i sobreviví e malesa di kanser i e otro ku hiv. Wak. E tema aki ta un tema hopi fafelu, ta nos invitado ku nan es bisa por mester tin kurashi pa hopi papia. e tema aki den rover di e e malesa e kon pa bo papia di e tema no anto nos invitado awe ta un hoben ku yama Siaini anto nos ta bai papia kune nos ta bai dale un kòl mane semper riba nos whatsapp kòl. nos sistema ku nos por komuniká, pero nos ta bai hasi, nos ta ban pa un break chikitu òf nos ta dis riba hold pa nos por bai tuma kontakto ku e persona. A nos duna nos e chèns pa nos tuma pa nos kòmbersá pa hende bira un tiki mas konsiente di e malesa ei. Nos ban tuma kontakto kuné.

Ya. Bon tardi, bon nochi na nos hendenan di programa Let's Talk. Nos tin un hoben, su ta un hobene ta, studiante ku ta bai skol, i ami ta un mucha hòmber grandi, pero kada un riba su nos ta bisa cada un riba nan propio testimonio e hobennan aki a pasa e malesa di cancer e ta biba ke tu bai y e ta un hoben cu hopi curashi mi ta bisa flat cu hopi curashi ke tu bai ma puntre ke kier a papia cu mi pasobra ta dos caso diferente e tambe ta papia cu mi derover di hiv Shani Si m'a bisa e nòmber bo. Bunochi, Bo mini den Positive Media Curaçao den e programa Let's Talk. Bunochi bunochi, pa mi ta un placer y un honor di por ta live awe anto pa hunto nos bai combersa amenamente y tambe informa e pueblo cu ta bezig ta ora. Shani, Bo ta un hoben cu a Yu lo ta siña un kos den Kankan. Wak ta un hóben ku a pasa e proseso di un malesa ku tin bia hendenan no ke, nan no ke papia mes di dje, nan no ke ni bin dilanti pa nan enkurashá otro hende i mustra nan ku haló, tin bida, bida sigui. Ami ta un, bo a bisa, un hóben ke tu bai tambe ku ta. ami si ke tu bai tin e malesa di hiv pero dos kaso diferente. Shiny kon kon bo a pasa over di e e malesa di kanser ei paso wak no ta tur hende por pasa over di cien no ta tur hende ta fasil anto foral un hoben no un hoben manera abo a pasa over di cien dis konta bo testimonio un tiki pa hendenan por sa kiko bo a pasa den cien. Ok na na prome luga um, na dos mil dieseis mi a haña e notisia ku mi tin leuke mi kual esaki ta un kanser ku tin di haber ku bo sanger anto di kual mi mester a bai Hulanda e ora ei mi a keda Hulanda seis luna um prome ku esaki auto automaticamente tin diferente sintomanan ku bo ta haña mi tabata tin e edad di dieseis aña mi por bisa tambe. Anto, kon mi a pasa over di dje, e lokual ku ta hopi importante? Promé kos ta fe. Fe ta algu hopi importante. Na di dos, bo mester tin bo famia i amistatnan ku ta supòrt bo, des hènnan rondó di bo ku ta positivo. Fe aki e tin su bòrdel, e tin su nadel, pasobra banda ku bo tin hènnan ku tei pa bo, bo tin esnan ku bo ta kere ku lo tin pabo di e momentonan difísil pero ku tambe bo ta pèrdè durante di e proseso aki. Anto mi tabata tin tambe role model. E personanan aki manera mi yama nan, manera mi sinti algu, nos por papia, nos por kòmbersá, mi ta sinti mi trankil. Despues kon bo dia ta sigui. Dus, fásil e notá pa bo pasa over di dje, pero difísil tampoko e nota. E ta algu ku mester bin di bo mes. Bo mester tin e gana di biba, bo mester tin e gana di lucha, bo mester keda positivo. Komo hende humano bo ta kibra, e si ta algu normal pues. Pues e si no ta algu ku ta robes at all, anto papia over di dje. Papia over di dje, sigui papia over di dje ta algu hopi importante vooral den kuminsamentu. No tene bèrgwensa, pasobra no ta un malesa ku bai buska, ta un malesa ku ta bin. den bo kaminda ku bo ta haña bo dje sin ku bo ke, tantu ku bo ta biba sea salú òf ku bo no ta bibando salú, bo ta haña bo ta enkontrá kuné. E ta un malesa ku no ku no tin no ku no konosé e diferensia di edat. No ta import'é ku ta mucha, no ta import'é ku ta hende grandi, no ta hou no ta import'é. Tin hende ta nanse kuné ke mèn bo sa. Des e ta algu ku tin hopi kos rondó di dje, pero Manera m'a bisa, Fe, pa mi a, um bo mes tambe me mester tin e gana, e kurashi, anto papia uvru di dje anto bo ta pasa di ru. Bo sa lakue e e nete e dos kosnan ku bo bisa, Fe i famia. Esei ta e dos kosnan manera den mi kaso di HIV, mi tambe tabata tin e mesun kos hei, Fe i famia. Kòrda ñuende no ta deseá pa tin un malesa. Ñuende! Mi diskulpa, ñuende no deseá esei. Pero esun cu bo coe hopi mas importante ta wak ken ta cu bo anto ken ta rin. E parti ey, e cos ey ta e cu mi tambe a siñe den hiv. Paso, ora hiv ta otro un caso, fo'i cancer. Pero toch si mi tende bo papia, bo ta bisa, hallo, toch tin e mesun hendenan tin e mesun pensamentu cu, ah, ora hende aki tin cancer, nan mi bay lagu'e. Yes. Anto e e e ta keda manera comisa nos como hende no tin e simpatia of no stay paso no stay ke hende paso e hende ta care pa nos e hende ta duna nos tur cos cu nos tin den bon pero ora ke malu bini ah no a mi mi stay bo pasobra mi ke carga e peso di bo. Mi ta kere esei lo bo tambe lo a sinti den den e den e proseso ora ku bo tabata tin e kanser ei. Bo sa, mi mi no sa ku presisamente e ta asina, pero tin hende ku tin hopi difikultat di por, mi no. Nos a put oja palabra korekto, pero tin difikultat di aseptá di mira un hende serka di nan pasando den e proseso ei. Pues bo tin e, bo tin e parti di e tipo di hendenan ei, pero di e otro banda bo tin e tipo di hende tambe ku nan no sa kon dil kuné. Anto, ya, e journey kon ku bai bin, e dolónan ku tur esakinan ta abo ta karguele, pero mi ta bolbe bisa atrobe, te ku dia di awe e ta un tabú. Mi por bisa sí, Mi por bisa sí cu tin un crecemento, paki'd pa e pacu di hendenan cu ta sali dilanti a nto bisa, tin e curashi di bisa, Boso a mi ta pasando den e proceso di cancer aki of den cualkier otro malesa cu ta existi, pero e ta gewoon, e ta gewoon un parti cu van sea bo ta cu e hende of bo no ta cu e hende. Comisario Eric, bo ke bisa scene aki cu bou di hendenan cu tin, e hendenan cu tin e. Por ehempel ta sufri dje malesa di kanser tambe bo ta mira e parti di tabu ta hunga ròl. Sí. Sí. Paso, Di aki na Kòrsou sigur. Paso si mi bai ku e un por ehempel hiv bo ta bisa ok e tabu ta mas grandi pero bo ta bai expect Wou di un hende ku tin kanser tambe por tin tabú. Kòm sèt, hallo, e Sí. e e e kanser bon si mi drumi òf whatever ke hende mi no ta haña e malesa, pero ta hiv sí mi ta haña e malesa, pero dikon bo ta kere abo komo hóben e tabú ei ta asina farfelu mara ku bou di lo mai e hiv pero nèt bou di kanser? Bo sa, e ta kuminsá for di nan e palabra mes. E palabra mes ta bisa ku, dus, ora bo ta papiando ku kualke hende, nan no ke ni menshoná e palabra kansa, nan ta bisa, E malesa ei. Pero e malesa ei tin un nòmber. Nan no ke ni menshoná e palabra kansa, ei no papia dje kos ei. No, no papia, no, no, mi no ke ni ntendé. Pero nos no mester tin miedu di dje, pasobra nos tur ta tin kanseroso den nos kurpa. Loke ta pasa ta, ta yega ku ta yega e momentu ku ta depende na unda e aktivá einan e ta haña un nòmber, sea kansa na pechu, kansa na nir, leukemia, des asina. Des ta depende unda e aktivá na bo kurpa, einan e ta haña e nòmber anto despues dòkternan ta biba kon pa trat'e. Dikon e ta un tabú? Mi no sa e kontesta. Pero lokual ku sí e ta un miedu hopi grandi. un miedu hopi grandi. Anto lokual ku hopi hende ta miti hopi difikultat kuné ta e parti ku ora momentu ku nan ta pèrdè kabei. Kabei ta bunitesa di un hende. Des nan no des des nan ta skonde, nan no ke pa hende sa kiko hende lo pensa. Pero e ta un malesa ku bo ta haña bo kuné. Mi ta bolbe bisa, bo ta haña bo den e situashon. Anto bo no por pasa dor di dje bo so. Bo no por, bo tin manera rondó di bo pa push bo pa bo por sigui. Ta meskos ku la menos ke ami den e proseso di hiv mi no mester mi por pas'é mi so. Bo mester hende pa steun bo pa pa pa manda bo dilanti. Anto Hopi hende awor ki por bisa, pero si, pero kanser ku hiv no ta mes, no ta mes un malesa. Pero e proseso di di e trato si ta mes un kos. Por ehèmpel, bo mester di un hende pa steun bo, bo mester di hende pa duna bo e kurashi i e kos di mas importante, e fe. E fe. Korekto. Paso si bo buta Dios dilanti, mi ta kere tur kos ta move montaña. Anto Dios ta buta net hendenan presis ku sa ku por steun bo. N ta buta kualke hende. N ta buta kualke hende. Pero banda di loke bo a bisa, des ku bo a bisa ku por ta tin esperensa, pero HIV ku kanser ta dos malesa kompletamente difente. Pero ami ta, ami ta un hoben ku por ehèmpel mi a kura di e malesa. Mi a kura di e malesa, ounke ku e tin trinta por shento e chèns di por bini bèk. cual ta basta grandi. Pero bo tin e hendenan tambe cu ta biba tanto aña largu cu e cancer, pasobra e chemo no a tra. Dus nan ta haya remedinan, pildoranan, cu ta alarga nan bida un tiki mas largu. Pero esei no ta nifica cu nan no tin e. Dus bo tin e hendenan ei tambe cu. Meskos ku esun persona ku ta bebe remedio, esun ku tin HIV ta bebe remedio anto ta biba tantu aña largu kuidando. Bo tin esun persona tambe ku tin e malesa anto e tin ku kuida pa biba tantu aña. Bo bibi a dòkternan ta bisa bo tin tantu luna di bida, pero kuantu biaha e nan a aki biba dos aña mas largu, tres aña mas largu? Doctor ta bisa bo, bo ta maña cu Dioske bo ta muri, pero doctor no ta Dios, Dios ta dicidi cu bo ta muri maña cu Dioske. Manera un Correcto. Manera den mi caso doctor a bisa mi e remedio ta duna mi dies aña mas di bida, comenzar si mi un por ejemplo mi ta kee si mi tin cu muri cu setenta aña mi ta muri cu ochenta, pero ken a bisa bo cu mi ta bay muri cu ochenta? Por eso mi por muri cu sesenta mes, o como? Deki mi ke mi. Correcto. Pero bo sa echt echt shiny di di di mira con bo ta papia anto mira nos dos diferente malesa cu abo ta ca abo a pasa over di e cancer ami ta mi tambe a pasa over di che di e hiv pasobra ami ta papia nos dos ta papia offline puntra cos tabata tin un cos cu tabata molestia bo y nos a bisa nos ta papia derover di che tambe Correcto. cu e e bullying di e hende tin a malesa laga nos ban bule un tiki anto bo no ta yudando e kaso al kontrario bo ta bo ta loga bo yuda e hende bo ta daña e hende mas ke ta den e kaso di abo komo hoben ta mir'é bo ta bai skol bo ta mir'ele ora ke e hende tin kanser el a pèrdè kabay kabey sòri e hobennan ta kuminsá tèr ku tur e koney. Am, Kiko bo ta kere ku ta e problema di e bullying? Pasobra e bullying ke wak ya ku e sky high, no? Comenzar, e bullying ke a bai high, sky high. Pero abo ku tabata tin e kanser, baña bo ku e situashon ku nan ta tin ku bullen bo òf baña bo den e bulling? No, den mi caso por ejemplo. Gracias a Dios, si bo bisa mi no, nte ora nos ta mes un masical grandi. Sí, no, mi no a yami cu e parti di bullying, pero locual bo si mi por bisa ta e experencia di ta na Hulanda y bin bek Corsou, si, mi a experencia e diferencia. Dicon? Na Hulanda por ejemplo, for di dia cu mi a haya e malesa cu mi a cuminsa mi tratamento, Mi a bisanan ku mi ke pela. Dòkternan keda wak mi manera, Zuster, si bo tin sigur ku bo ke hasi e, mi a bisa nan si. Mi tin sigur ku mi ke hasi el'e. Pues for di e momento ku mi a tuma e kurashi di pela, e ta e ta bisa bo algu kaba di e hende ku e ta un aseptashon kaba. E di dos punto ta ku ami tabata tin e kurashi na Hulanda i tambe mi tabata tin e vrijheid, mi tabata sinti mi asina bon Ku mi tabata tin e bèrgwensa di keda kana ku un muts òf mara mi kabes konstantemente. Pas esei tambe ta hopi iritante pa ami den ami su kaso. Por ehèmpel, pasobra mi di mes di mes bo tin e kambio di wer, di mes bo un ora bo ta sinti friu, un ora bo ta sinti kalor, bo no gusta hopi kos na bo kurpa ku yun di esakinan. Pues ami, e promé chèns ku mi haña pa kita mi muts, mi tabata hasiel. Kiko ta kiko un ami ke yega? Na Hulanda por ehempel bo no tin e tendensia ku hende ta keda wak bo. Bo no tin e tendensia ku hende ta keda stara na bo òf bo sa mi no sa aki na Kòrsou nos tin un tendensia ku tin sierto hendenan ku ora nan mira un hende malu nan tin tendensia di keda wak. Ami ta bisa bo a bira bo kara bo a wak e suseso bo a wak e un bia no keda wak. Pasobra e persona ta sinti ku tin un hende ta wak anto e por sinti e no konfortabel. Aki na Kòrsou, ora ku mi a bini bèk, a lo di mi esta mi ta un hóben, dus mi ta Ora mi a bini bèk, ku mi a kuminsá mi mi kòntròl na mi asòru na un ospital, ora mi bai riba afdeling di onkolog, ta hende grandi so mi ta mira. Siendo ku na Hulanda mi ta yami meimei di muchanan, Aki na Kòrsou, mi tabata sinta, mi tabata keda wak, mi mane, kiko e oben ei por sin? Ki, ki mishia por ta sinta akinan? Des mi ta, mi ta pensa, e lokual ku nan ta pensa. Des, ki mishia sinta akinan? E ta hopi yòn, dit, dat. Des, bo sa? Des, mi por bisa ku ami no a mak mi bullying. Ama yais risibi e sopòrt, pasobra mi tabata bai live, mi tabata post mi potrètnan ku. Tres harinan tabata èf supòrter e sei sí. E harinan nos puta na palabra bruto oor nos por, nos por soport otro. Paso den e caso, paso den e caso di e, di lo cu nos tabata papia offline, di e mucha muher cu a dicidi que ta bay vrij un hende cu tin hiv, ke tu bay nan ta bul'e, ke tu bay. Anto Correcto. Ami ta bisa. Skier ora nos ta bida skier ora wak un hoben wak con un hoben ta splica bida anto nos cu ta grandi teina nos no por habri nos wowo pa mira bida otro? Wak mi ta bisa nos por hiba combersacionnan hopi sano. Bullying ta existi pa añosnan caba, años no ta cos di awor. Ami ta bisa si bo no ta di acuerdo. Ku algu, no ta tur bianos den ku habi nos boka anto bisa algu. Pasobra riba soshal media no sa ku e kos ta bai krea un rabi. Ami ta bisa si bo komo persona no por tuma e desishon manera e hóben aki a hasi di tin e kurashi i bai hiba un relashon ku un persona asina, bo por gewoon sali bisa bo sa, mi ta haña hopi fuerte di bo, mi ta haña bo tin hopi lèf, Pero ami lo no por hasi esei. Bo a duna bo opinion sin ofendé niun hende. Dor di djis bisa ku abo lo no drenta e hanchi ei òf abo lo no tuma e desishon ei. Pero pakiko nos tin ku baha si Cherchi kaba ku un persona? Anto, sin sa ku por ta tin mas hendenan ku tambe tin e malesa ei, i esei ta sigur tin mas hendenan ku tin e malesa ei tambe, ku tambe ta lesa i ku tambe ta bisa, Hòmbu, Wacon e hennennan ta bezig ta ta bully nos. Bo sa paso no. Con cu bay bini ta nan tur ta den e comunidad. Bo sa mi mi manera un por ehempel mi ta bisa un por ehempel ami no tin e suerte ey cu mi ta haya mi ke life na y no cu no ta suerte mi tin. Mi sa kico mi posi unda mi posicion ta anto Correcto. am un por ehempel mi ta cu e si Mi conoce bo, nan ta bullen bo, mi ta bula den mesora. Y mi ta be life. Comenzar mi ta be life mesora. Pero ami no tabata sa con e cos tabata. Comenzar mi ta corda e mucha homber a bin papia su testimonio anto ama y e great pasobra yo remite y hey, mi tin wende ta support mi cu no ta mi so ta papia. Pero mi lo wacht cu dies pes keda caba mi papia. Nos a wòrdu di bulling. Bo so kòrda bo ta bully e, bo ta bully mi tambe. Mas e ku bo no ta mustr'é, pero bo ta bully mi tambe. E kos a keda anda gan. Djisas m'a mira ku ta e jefrou a bin papia. Mi ta bisa, E kos mi ta keda la kalma. Pero ketu bai e kos ta keda anda gan. E kos, anto e kos ei ta stroba ku hende no ta bin papia. Paso nan tin miedu di wordo di bully. Den nos mes comunidad. Nos mes ta bully nos mes. Anto, si mi bay sinta wak tur e cosnan ey, ami tambe, nemi ta bisa e palabra masha fuerte mes, ta bisa e opene, no ta gusta con mi ta papia. Mañan cu Dios kier bo ta bully mi, ta seca mi mes, seca mi mes bo tin cu bini. Anto komo anto komo ta komo bo ta si deal ki kosi paso e hende ku bo buli ey komo ta si binse ka dje pa yuda bo paso awo abo ta bay pensa sorry si abo ta bay pensa abo ta bay pensa e ora e e ma buli e hende ki kon e hende ki ta bay yuda mi awo ta bo ta pensa p'e paso abo ta kere ke ta bay yuda bo so bo a buli tin kosnan ku por anto tin kosnan ku no por asina ami ta mira esei ta logiko esei ta logiko. Mane bo ta tuma hopi un hopi studiante bo ta bai skol mane bo ta bai bo ta bai skol nihuen ta mester sa ta kua skol bo ta bai so esei ta kai pa bo y di nan tampoko e e malesa no ta stroba bo di deskonsentra bo ta sigui ku bo bida normal maner un hoben ta sigui ku su bida. Korekto. Wak, e tin su challengesnan kuné. Tin su challengesnan kuné, paso den durante di e proseso mi a konosé hopi hende. Te ku dia di awe mi ta konosé hopi hende, mi tin amistatnan, mi tin hendenan ku ta pasando dor ku ta bes ta bringa ku e malesa, mi tin mi tin hendenan, mi tin amigu i amiganan ku a kura, nos ta papia, nos ta enjoy. E no ta stroba bo di hasi nada nada. Mi ta. Ha, mi, mi ta biba un bida normal, mi ta gosa, mi ta kome tur kos, mi ta bebe tur kos, konsiente di kiko sí por, di kiko no por, kiko, kiko sí mag, kiko no mag. E kosnan ku no mag, mi ta kome nan tòg, sabiendo kita konsekuensnan, pero bo sa, bo sa e ora ei ku bo no por hasi dimas. Sí, bo no ta limitá bo mes di kome sierto No. kosnan. Manera, por No. ehèmpel, mi tambe ku tin hiv, hey, mi por kome tal kos, mi por kome tal kos. Pero si e kurpa pidié, Mi ta kere mi ta laga e kurpa sufri pa e no disfrutá dje koe un momento. Korekto. Bo ta kome i bebe di algu pero bo no ta hasi di mas. Lokual ku si mi por bisa ta ku den kuminsamentu e ta hopi ferfelu. Pasobra dor ku bo energia ta hopi abou, bo tin ku bai bou e òp. Bo tin ku bai bou e òp. Dus pa ku e parti ei ku na kuminsamentu durante di añanan bo tin ku bo tin ku tene kuenta di Te kon largu bo por kansa bo kurpa? Banda di esei, e wer ta hunga un ròl hopi grandi. Bo smak ta kambia. Ami ta ku dia di awe mi no por kansa mi kurpa di mas. Dus mi sa, por ehèmpel, pa ku esei, pa ku e parti di klim, di klima, tambe tin ainda mi ta strògel kuné, ku tin bia por ta sentá den èrko, por ta un kalfriu, ami ta sinti hopi kalor òf diripente mi ta sinti hopi friu. Of bos a dios, tin cierto cosnan cu ainda ta un challenge. Nan nos cu el babi, nan bisa e coi manera, nan nos cu e covid ey, temporada cu ta tin covid, con ba hender cu e coi pasobra nan e ami cu ta tin hiv ey, ora nan a bisa, hey, e dora cu tin hiv ey no, tin cu wapper nan no cuida, cu ki, cu kico. Ami a keda un tiki paranoid, mi disa tur e ta, ami ta un bia pa pasa e agua ey, mi no a pasa e mas, Pero con abo e handle cu e covid ey boso mi ta kere bota mi lo ta ta den un tension hey e e covid con mi ta bay handle cu e coy mi tin un malesa cu abo covid tambe ta bin como por a deal cu e coy so ami ta bisa bo flat ami pa ami ta tabata un tiki hopi hostina pasobra ya mi mikinan un kebaño ey na bin bandi mi cu kiko cu torno pasobra mi ke pega cu e coy paso. Wak temporada cu covid a bini y ya mi tabata na Corsou bek anto mi a cura

Mi tabata cuida mas tanto cu mi por. Mi tabata cuida mas tanto cu mi por pasobra bo ta den e proceso cu bo ta bisa ta boua bo energia cu tur e cosnan ey. Pero cu mi a pasele malo? No, mi no a pasele malo. Pero a bira hopi cauteloso si pasobra bo tin wak ken ta ken cu tur e cosnan. Claro, claro, bo ta hopi cauteloso pasobra automaticamente bo no ke haña e covid atol. Pero ya, toch bo ta bira ña bo cu ya, bo circunstancianan ta pone cu toch bo ta bira ña el pasobra bon, Bo ta bay scol, bo ta bay trabao, bo ta bay supermarket. Dus e ta algo tambe cu in mal cu e ta den aere, sin cu pakier bo ta pega cune. Pasobra e ta un, e ta mane un grip. Ta mesun cos cu awor aki tin un grip na moda. Diripi no tur e haña e grip. Si, corecto. Pero bo ta bira cauteloso. Esey si, esey ta cos. Esey ta sigur. Esey ta, bo ta bay haci di mas, bay haci, ay, mi no tin cunes. No, souiso bo ta cuida pa bo no haña. Si. Shiny, bo sa, nos papia hopi Lo me hopi mes, pero tòg mi ke dis keda un ratu riba e dos e dos malesanan diferente for di kanser i covid. Bo bo intenshon pa siña tur dos lo te i kuminsá hey mi mas siña kanser pero mi ke siña e hiv tambe ya mi ta mas sabí ku ayera. Bo bo intento. Si bo sa pa ku e parti di kanser Bo mi tin hopi informashonnan kaba, no ta tur informashon mi tin di loke ku ami a haña kual ta loke mi mi sa hopi di dje. Mi sa di algun otro kansernan mas tambe pasobra mi tin bia e síntomanan no ta diferensiá masha hopi. Des bo por papia ku un hende anto komprondé tambe. Des por tabata mi ta papia ku un hende ku tin kanser di pechu, por ehèmpel. Anto, nos dos ta sinti por ta e mesun sintomanan, pero solamente e kanser ta diferente. E tene pechu, por ehèmpel, anto ami ta tene den mi sanger. Mester no ta varia masha. Lo ke trata HIV, ku mi no tin masha konosementu di dje, promé ku mi habri mi boka anto bisa algu, anto be papia algu ku mi no sa di dje, mi ta bèl un persona òf mi ta mèsesje un persona ku tin'é pa mi por informá mi mes, òf mi ta subi nos mihó amigu Google Anto bo ta buska informashon pa bo sa di dje. Dus, esei ta ami, ami ta bisa buska informashon anto pa bo por bo sa yuda un otro ku durante di kòmbersashon abo ta siña for di un hende anto e hende tambe ta siña for di abo. Manera ami a siña awòkki, pasobra mañan ku Dios ke mi por bisa si mi a yami ku un persona ku tin kánser, a bèrdat mi por mi por bira mi por dal bo un kònt di bisa bo, ey bo sa, Mi tin un persona ki mi por lag'e tuma kontakto ku bo òf bo ke top'e. Komo sa bo ta open tòg pa yuda un hende si komo hóben mi ta haña bo hopi proud ku haló bo ta sali yuda otro hende? Komo sa si un hende ke yega serka bo bo ta welen pa tende basta bo tin tempu se se esei ta un kos di por so bo ta bai skol i bo ta traha tambe. Si, pasa kuantu bia nos a bai nos ku personanan ku na momentu ku nan haña nan kon malesa pronto cu nan ta bisa, He'e, no, ami no por biba, ami no por biba ki cos aki, he'e, ami ta bin mata mi curpa. Es a ser, hopi hende tin e pensamiento y of cu nan, of cu nan tin dificultad pa acepta, anto e proceso ta bira hopi mas dificil. Pero na e momento cu bo tin un hende cu ta push bo, cu ta duna bo palabranan positivo, Anto ku bo ta papia ku ne, papia ku ne, papia ku ne, etc. E ta bira un tiki mas fásil pa e persona anto e por pasa dor di e proseso aki. Pero si bo bai sinta den un huki, sera bo mes, bo no ta papia ku niun hende, e pensamentunan ku ta bini den bo kabes ta bo so tingu ke ta deal ku nan, anto e ta bira aun mas difísil e ora ei pasobra bo no tin niun hende, bo a blòkia bo mes for di e mundu i fo nan. Anto riun hende no sa tampoko kiko bo ta bisa, ta struggle ku ne, Kiko òf ku bo mester di yudansa? Pasobra biba e nos ta pidi yudansa silensioso tambe. Bo keda aki un minunosa. Sí, sí. Shani, un konseho pa hendenan ku tin kanser, ki bo por konsehá nan? Bo sa, promé kos ku mi ta bisa nan, bo ta hopi fuerte. Si bo ta pasando durante e proceso aki bo ta hopi fuerte bo por no give up no give up hasi tur loke cu doctornan ta bisa bo hasi pa bo por bira bon keda confia algo hopi importante si bo ta creyente confia den Dios prome lugar confia den Dios hasi bo oracionnan scucha bo gospelnan of scucha e canticanan cu ta motivá bo durante di e proseso aki, anto mi ta bai usa un quote ku no ta di ami, ta un quote ku Reynald van Petten ta bisa, anto e el a bisa lastu aki, Mi ta bon kaba, ta mi kurpa no sa ainda. Exactamente. Ey e cos e ta e coco mi ta bisa tur dia den mi mente. Sí. Bo mente Sí. ta duna señal na bo curpa. Si bo, bo mente ta negativo, bo curpa ta bira negativo. Pero si bo mente ta Correcto. positivo, Hey, mi no tin e malesa, e curpa ta, e mente ta bisa e curpa, hey, bo no tin e malesa. Esey mi taba practiqué, esey m'a practiqué el es simpel. Tur ora tur hende ta punta mi, como bo bay over di dje? Ta simpel. Bisa e mente, mi no tin e malesa. E curpa ta manda señal pa e, e, e, e, e mente, den mes e mente ta manda señal pa e curpa bis'é, hey, bo no tin e malesa, ban pa bay. Sí, anto mi ta bisa tambe, mustra e kurpa ku hey, kanser no tin kòntròl di mi kurpa. Ami tin kòntròl riba e kanser. Pasobra e kout ku ami a usa, temporada ku ami tabata batayando, mi tabata bisa usa e kout ku, You don't know how strong you are until strong is the only choice you have. Un palabra basta fuerte. Basta fuerte pa un hobe sí. bisa un palabra asin ey. Mi hendenan si. Bo no sa con fuerte bo ta. Uh -huh. Ta na momento cu fuerte ta e unico opcion cu bo tin. Sí. Pues no give up, sigui bringa, sigui lucha, ando pa paso nos tin mester di mas hendenan pa conta nan testimonio, ando pa motiva otronan. Shani, si Wender a worde ki tuma contacto cu mi bisa mi, ey bo sa mi ke papia ke hoben aki un of un hoben tuma kontakto ku mi mi por dun'e bo number libremente bo mi ta sali mel di bo for e trepá e mai un hoben ku ke papia ku bo pero lo bo tei pa tende e persona no ta importá ke ta grandi ni chikí basta No. ku bo ta bo ta kla pa skuch'e. Sí mi mi tei kla pa skucha nan por kòntek mi tambe pa mas fásil via di mi social medianan mi Instagram ta Shanti Burleson Mi Facebook tambe ta Shanti Burleson dus nan por contact mi libremente y pa esnan cu ke contact mi via di number di telefon si bosa conoce un persona di mes manera be parti mi number no be parti mi telefon pero nos por wak con nos pa haciendo lo mi drenta den contacto cu nan of nan por drenta den contacto cu mi paso mi ta open pa por yuda un persona. Esey ta sigur. Shani, mi ta kier nos lo bay largo pasobra nos lo sigui papia pasobra sigui encurasha hende. Pa den over dos malesa diferente ku ta hiv i tambe kanser. I si abo tambe ke bin dilanti ku un topiko ku ta molestiabu bo sa bo bon tuma kontakto ku mi. Nos ta bay papia di riba dje manera nada no a pasa komo hoben paso si un hoben asin aki por papia anteo de hopi hoben ta bira un tiki mas konsiente. Shani mi no tin boka pa gradisibu un felis anochi take care anto di ami ta bisa tur hende, e ta curá caba, ami ta worry cu e trinta por ciento, pasobra fuera ami ta curá, ami no ta worry cu e trinta por ciento. Sigur, sigur. Sí, ta sigur. Shani, mi no tin boca pa gadi si bo. Danki na mi hendenan tambe di Positive Media Curaçao, mi ta suponé cu nan lo ta comment, pero tog nan ta agradecido cu anba bin dilanti bin papia. Sigur. Bon, pasa un Sí. feliz anochi y take care.

Si esei tabata un testimonio di un hoben, ami komo hiv y e komo kanser, ègt mi ta bisa bosnan ku el a touch mi, ami ta wende di hiv tur dia mi ta papia, tur e dia mi ta hasi hende konsiente. Y mi ta spera bosnan tambe ku mi siguidónan, mi. mi mi followersnan di um Let's Talk y tambe um hendenan di Positive Media Curaçao, no give up, no give up nunca, pasobra den e give menti up ey bo ta haña bo cu problema sin bo ke. Mane el a bisa bo por tuma contacto cu ne riba su socios media, ami tambe ta bisa bosnan si bosnan tin friendsnan cu nos por wak riba Facebook, Si nan por wak riba Facebook o por wak riba YouTube aki trinta minüt of duna mi dies minüt e programa aki ta subi riba YouTube tambe. Ami ta bisa bosnan Fred un placer atrobe pa bosnan a laga mi drenta den bosnan en hogar y papia dje tema aki pasobra no ta tur hende ta papia dje tema aki facil pero nos Globe Day bèk atrobe aki dos siman pasobra tin bia ku nos ta bai tuma dos siman pa duna Dios loke ke ta ta di Dios mas semper mi ta haciel e tur aña den e siman di Rama i e siman di Pasku di Resurekshon nos ta tuma dos siman offline pa asina ya tur hende por tambe duna Dios loke ku ta di Dios. Mi ta bisa boso anfè awor aki laga nos ban kuminsá bira konsiente riba e Pasku riba e siman ku ta bai bin Semana Santo cu tur e cona y ban poco poco cuida nos ta mira otro bek aki dos siman den nos programa Let's Talk take care.